Nau mai ki Whakamiere. Nau mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. In this episode, we continue our journey through Te Kirimatarau Mīharo o Oz. In the last chapter,

someone who's been standing in the same place for a very long time. Here is te upoko tuatoru o te kiri matarau mīharo o Oz. Te kiri matarau mīharo o Oz, upoko tuatoru. Tātora tī whakaora i te korou wehi. I tātora tī noho me tōna kotahi, ka hiakai haere ia. nā reira ka haere ia ki te kāpata, ka tapahia ai he parāoa māna, ka pania ai ki te pata. He wāhi tare ka whāngai atu ki a Tautau, ā, ka tīkina iho tētahi pākete i te pae, ka heri atu ai ki te puna, ka whakakīngia ai ki te wai mirumiru mā. Ka oma atu a Tautau ki ngā rākau e auau ai ki ngā manu e tau rā. Ka toro atu a Tora Tī kia tīkina ia, ā, ka kite i ngā huareka e iri mai ana i ngā peka. Nā whai anō ka kohikohia me te pai hoki o ēnā hei puru rourou mō tāna parakuihi. Kātahi ia ka hoki ki te whare, ā, i muri i te mākona o rāua tahi ko Tautau i te wai mātao mā, ka takatū ia ki te haere ki te tāone kānapanapa. Kotahi anake tō tora tīkaka, engari ko te pai, kua mā tēnā, ā, E rimaina ai tētahi tia i te taha o tōna moenga. He weruweru miro te hanga, me ngā tapawhā mā kikorangi anō hoki. Me te aha anō, ahakoa te paku hātea o te kikorangi i ngā tini horoinga, he ātaahua tonu te kaka nei. Ka āta horoia e te kōtiro tōna tinana ka kahuria ai ki te weruweru mā, ka herea tōna pōtae maru rā māwhero i tōna upoko. Ka tīkina atu e ia tētahi pākete iti, ka whaowhia ki te parāoa nō te kāpata, ka ūhia ai ki tētahi uhinga mā. Kātahi ia ka tiro whakararo ki ōna waewae, ka kite i te karukaru me te tawhito hoki o ōna hū. E kore rawa e pai ēnā i tētahi haerenga roa tautau, tāna kōrero, ā, ka tiro ake a Tautau ki tōna kanohi me ōna karu pango iti. ka takawheta i tōna waero e whakaaturia ai tōna mōhiotanga ki tāna e mea nei. I taua wā tonu, i te tēpu ka kitea e Toratī ngā hūhiriwa e takoto mai nā, i tōnā wā nō te hine matarau o te rāwhiti. Ka ora nei i ahau? hei tāna ki a Tautau. Ka paruhi katoa mō te hīkoinga roa, tā te mea e kore e karukaru. Ka unuhia e ia ōna hū kirikau, ka whakamātauria ngā mea hiriwa me te pai hoki o te ō, ānō nei i hanga mōna ake. Meāke ka hāpaitia e ia te pākete. Haramai tautau, hei tāna. Kua haere tonu tāua ki te tāone Kahanapanapa, ka uia te Oz mīharo ki te hokinga anō ki Kānahi. Ka tūtakina e ia te tatau, ka raka ai, ka āta raua atu ai te kī ki te pūkoro o tōna kaka. Nā reira, i a tautau e totitoti ana i muri i a ia, ka tīmata i tōna haerenga. Tērā ētahi huarahi e tata ana, heoti kīhai i roa ka kitea e ia te mea i parangia ai ki ngā pere ki kōwhai. Mea kau ake, kua tere tāna hīkoi atu ki te tāone kānapanapa, me ōna hūhiriwa e ngaehe pai nei i te mārōtanga o te huarahi kōwhai. Ka kaha te whitinga o te rā, ā, ka rōreka te tangi a ngā manu, me te aha, kīhai a Toratī i tino rongo i te kanokano ā, pēnei pea i tāu e whakapai nei, ka rangona e te kōhine paku, kua hūtia ake i ōna anō whenua, kua makaia hoki ki te ururuatanga o tētahi ao poka kē. Tōna hia kite i te taiea o ngā whenua i tāna rīpoi haere, he taiea patau i ngā taha o te huarahi i kikorangi te peita, ā, i tua kē atu i ēnā, he pā tītī e matomato ana i te wīti me ngā huawhenua. Āna, i te āhua nei, he kaipāmu rawe ngā tauwhena, he rahi nō ngā tupu nā. Tērā ētahi whare ka kitea e ia, ā, ka puta mai ngā tāngata kia titiro ki a ia, kia tuohu hoki i tāna hipanga atu, e mōhio nei nō te katoa kei a ia te mana e whakahotu ai i te hine matarau kino e wetekina ai rātou i te taurekarekatanga. He rerekē te āhua o ngā whare o ngā tauwhena, arā, he porohita te hanga, he tuanui kōpuku tō tēnā tō tēnā. katoa i peitatia ki te kikorangi, tā te mea i ēnei whenua o te rāwhiti, ko te kikorangi te tino tae. Pō ana te rā, i te ngenge haere o Toratī nā te roa o tana hīkoi, ka huri ōna whakaaro ki te wāhi e moe ai ia, ā, ka tae atu ki tētahi whare i nui kē atu i ērā anō. I te pātītī kākāriki o mua, te tini tāne, wahine anō hoki e kanikani ana. E rima ngā pūkenga tioro e kaha nei te whakatangi, ka mutu i pukukata, i waiata hoki ngā tāngata, ā, i hora katoa ngā tēpu nui e tata ana i te mahi a ngā hua rākau reka, ngā nati, ngā tākai, ngā keke, me ngā tini horotai anō. Ka mihia a Tora Tī e te hunga, ka rāhiritia ai ia kia kai tahi, kia whakapaungia tahitia hoki te pō. Na, koia tēnei te kāinga o tētahi o ngā tauwhena tino whai rawa o tēnei whenua, me te aha anō, kua huihui mai ōna hoa e whakanuia ai tō rātou wetekanga i te taurekarekatanga a te hinematarau kino. Ka nui te kaiatora tī i tāna hapa, ka mutu i manaakitia ia e te tauwhena whai rawa, ko Poku tōna ingoa. Kātahi ia ka noho ki tētahi tūruroa Mātakitakina ai ngā tāngata e kanikani ana. I tā Poku kitenga i ōna hūhiriwa, ka kī ia, Kāore e kore he kiri mākutu mīharo koe. He aha ai tā te kōtiro i ui ai? Tā te mea e mau nei i a koe ngā hūhiriwa, ā, kua hemo hoki te hine matarau kino i a koe, ka mutu he mā i tō hā te, me te aha e mau nei ngā kiri mākutu me nga hine matarau anake, nga kahakahu ma, he tukutuku ma me te kikorangi to taku kaka, ta tora ti, me te whakamaene i nga kuwhewhewhewe. E mahaki nei koe i mau ai tena i a koe, ta poku. Ko te kikorangi te tino tae a nga tauwhena, a, ko te ma te tae a te hine matarau. Na reira e mohio nei matou he hine matarau ngakau pai koe. Kaore a tora ti whakautu ki tenei. He whakapae nō te katoa o ngā tāngata, he hine matarau ia. Ā, i mōhio pai ia, he kōtiro Māori noa nei ia, nā te āwhiowhio i hārau ai ia ki tētahi whenua poka kē. Hōhā ana i te mātaki i te kanikani, ka arahina ia e Poku ki te whare riki, te whāia ai e ia tētahi rūma me tētahi moenga paruhi o roto. He mea hanga ngā hīti ki te weruweru kikorangi, ka mutu, ka au tō torati moe tae noa ki te ata, ā, ko tautau i koropeke iho i te whāriki kikorangi i tōna taha. Ka nui tāna parakuihi, kātahi ka mātaki ia i tētahi pēpi tauwhena nohinohi, te tākaro tahi ai me tautau, te kume hoki ai i tōna whiore, ā, ka pupū ake te pukukata me te ngī. Ka mutu, i ngākau pai mai tēnei ki a Toratī, he taonga mīharo a tautau ki a rātou, he kore kite nā rātou i tētahi kurī. E hia te tawhiti ki te tāone kānapanapa, tā te kōtiro urupounamu. E aua, te uruparenga pōuri a Poku, he kore tae atu nāku. He pai ake tā te tangata kaupare i a Oz, māna he take tā rāua. Engari kei tawhiti te tāone kānapanapa, ā, ka rangi tini te haerenga. e taurikura ana, e haumako ana hoki ēnei whenua, engari me rīpoi koe rā ētahi wāhi mōrearea, anuanu anō hoki ā mua i tāu taenga atu ki te otinga o tō hīkoinga. Ka paku mānukanuka a Tora Tī i tēnei, engari ka mōhio ia e oti ana kei te Oz mīharo te whakahoki anō i a ia ki Kānahi, nā reira ka māia tāna whakatau kia kore e huri kiko. Ka mihia atu ōna hoa ā, ka hoatu ki te huarahi pereki kōwhai. Oti ana i a ia ētahi māero ruarua, ka whakaaro ake ia ki te whakatā. Nā reira, ka piki ia ki runga i tētahi taiapa i te taha o te huarahi, ka noho ai. He pātītī kā ngā rahi kei tua o te taiapa, ā, kāore i tawhiti atu ka kite ia i tētahi korou wehi. e noho teitei nā i tētahi pou e kauparetia ai ngā manu i te kānga māoa. Ka tuku a Toratī i tana kauae ki tōna ringa, ā, ka māharo atu ki te korouwehi. Ko tōna upoko he pēke iti i kī pai i te hei, me ētahi karu, tētahi ihu, me tētahi waha i peitahia hei kanohi mōna. Tērā tētahi pōtae koi i Kikorangi, i tawhito anō hoki nō tētahi tauwhena i ngā rangi o mua, i noho i tōna upoko, ā, ko te toenga o te tinana, he mea hanga ki te hūtu kikorangi kua ruha, kua māwhe hoki, i kī hoki i te mahi a te hei. I ngā waewae, ko ētahi pūtu me ngā pito kikorangi, pēnei i ō ngā tāne katoa o tēnei motu, ka mutu, nā te pou e titi nei i tōna tuarā, i ara ake a ia ki runga i ngā tupu kānga. I a Toratī e āta tirotiro ana ki te kanohi peita poka kē o te korouwehi, ka ohorere i te kitenga i tētahi o ngā karu e kamo ana ki a ia. Pēnei ia kua pōhēhē ia, tā te mea kāore ngā korouwehi i kānahi e kamo. Heoti tonu, Mea ake ka mārie te tungou a te hanga nei i tōna upoko ki a ia. Kātahi ia ka heke iho i te taiapa, ka hīkoi atu ki a ia, ia tautau e omaoma taiāwhio ana i te pou, auau ana. Kia ora rā, tā te korou wehi i tētahi reo hanga whangō. I kōrero rānei koe? tā te kōtiro i ui ai, māharo nei. Āe rā, te whakautu a te korou wehi. E pēhea nei koe? E pai nei au, tēnā koe, tā te whakautu mārie a Toratī. E pēhea ana koe? Kāre au i te pai, tā te korouwehi, me tētahi menemene. He hōhā nō te tū i konei, pō te ao, ao te pō, whakamataku ana i ngā korou. Kāre e taea te heke iho? tā Toratī i ui ai. Kāo, tā te mea kua ita tēnei pou ki taku tuarā. Mēnā koe e tango atu i te pou, ka whakawhetai mārika i a koe. Ka toro ake a Toratī i ōna ringa e rua, ka hīkina ai te hanga nei i te pou, ā, he mahia mai nōna ki te hei, kua ngāwari noa. Tēnā rawa atu tā te korou wehi kōrero i te whakahekenga ōna ki te papa. Kua ora anō au. I kaumingomingo a Toratī i tēnei, He poka kē nō te rongu i tētahi tāne ōpuru e kōrero ana. Nō te kite hoki i a ia e tuohu ana, e hīkoi ana hoki i tōna taha. Ko wai koe? tā te korou wehi i uia i tāna torotoro ake, hītakotako ana. Ka mutu, ki hea koe haere ai? Ko Tora Tī tōku ingoa, hei tā te kōtiro. Ā, e haere ana au ki te tāone kānapanapa e tonoa i te Oz mīharo kia whakahokia au ki Kānahi. Kei hea te tāone kānapanapa? Tāna i mahira atu. Me te aha anō, ko wai a Oz? Hei, kāre koe i te mōhio? Tāna whakahokinga, ohorere nei. Kore rawa nei. Kāre au i te mōhio ki tētahi paku aha? Ana, kua opuru au, nā reira, kāore ōku roro, Tāna whakautu pōuri. Auē! te kī a Toratī. Ka aroha hoki ki a koe. E whakapae nei koe, tāna uinga, mēnāu e haere tahi nei me koe ki te tāone kānapanapa, ka tukuna mai e Oz ētahi roro ki au? E aua hoki, tāna whakaokinga. Engari nau tonu mai, mehemea e hiahia ana, ki te kore a Oz e tuku i ngā roro ki a koe, e kore tō āhua e kino kē atu i tērā o nāianei, Ae e tika mārika ana tēnā, tā te Korouwehi. Ko te mea nei, tāna kokenga tūmata iti. Hei aha noa māku te opurua o ōku waewae, ōku ringa me tōku tinana, tā te mea, e kore au e mamae, me ka takahia e tētahi ōku waewae, ka okaina rānei au ki tētahi tia, hei aha noa atu, e kore nōku e rongo i te aha. Engari kei kīia he poroheaha au, Ka mutu, ki te opurua tonutia tōku upoko ki te hei, mahue kē ko ngā roro, pēnei i tōu, me pēhea rawa au e mōhio ki tētahi paku aha? E rongo nei au i a koe, tā te kōtiro iti, te aroha nei ki a ia. Mēnā koe e haere tahi mai, ka inoi au ki a Oz kia mahi i tāna e taea ai. E mihi ana tāna whakautu tau. Ka hīkoi atu rāua ki te huarahi, ka āwhina a Toratī i a ia kia piki i te taiapa, ā, ka koke atu mā te ara pere ki kōwhai ki te tāone kānapanapa. I te tīmatanga, kāore i paingia tēnei āpitihanga e Tautau. Ka hongihongi haere ia i te tāne, ānō ia e whakapae ana he kōhanga kiore i te hei. Me te aha anō, ka auau te auau ki te korou wehi me he hoariri. Hei aha a Tautau, tā Toratī ki tōna hoa hōu. Kāre ia mō te ngau. Āna, kāore au i te mataku, te whakautu a Te Korouwehi. Kāore e oti i a ia te whakamamae i te hei. Māku tērā pākete e kawe. Kāore e paku aha ki au, he kore nōku e ngenge. Kotahi anō pea kōrero muna ki a koe, tāna i koke ai, i a ia e hīkoi haere ana. Kotahi anake te mea i tēnei ao e mataku nei au. He aha tēnā? tā tō Rati i iui ai. Ko te kai pāmu tauwhena nāna koe i mahi mai ai? E kāo, tā te korouwehi whakautu. Ko te māti nawe. Tēnā rawa atu koe i tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamīere.